Iawn, croeso gyfeillion. Uh, na ni gychwyn, dwi'n meddwl. Um, gawson ni drafodaethau bore yma ynglyn â technoleg gwybodaeth a perthnasedd hynny uh, i ieithoedd. Um, yr heriau ond hefyd y cyfleoedd ma, mae technoleg yn, yn gynnig i ni o ran ieithoedd, ieithoedd lleafrifol, um, y Gymraeg o ran cyd-destun Cymru. Yym, a beth sydd gennym ni p'nawn 'ma i chi ydi astudiaeth achos, a mae'n bleser gen i gyflwyno Gruffydd Jones o'r Cynulliad Cenedlaethol. Fydd yn rhannu i argraffiadau fo, i brofiadau fo o ran cyfieithu peirianyddol yn y Cynulliad, yym, y buddion a falle hefyd y peryglon o safbwynt hynny. Yym, Mae Gruffydd yn gweithio i'r Cynulliad ers yn agos i ddeg mlynedd erbyn hyn ac yn gweithio i'r tîm sy'n gweithredu Cynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad. 30 munud o sesiwn ydy hwn, felly fydd raid inni gadw unrhyw drafodaeth ar y diwedd yn eitha' byr yn anffodus.

a'r ffordd mae hynny'n berthnasol i'r ffordd dan ni'n gallu defnyddio'r Gymraeg yn y gweithle. Fydda i'n sôn am y prosiect cyfieithu peirianyddol wnaethon ni ei gynnal ar y cyd â Microsoft, a sôn ella'n fwy cyffredinol am y buddion a'r peryglon o ddefnyddio cyfieithu peirianyddol yn y gweithle. Wan, sôn rhan fwya am y buddion fydda i ond ma na beryglon yym dwi'n meddwl bod o'n wir i ddeud ar y cyfan bod gin enw drwg iawn i'r syniad o gyfieithu peirianyddol yng Nghymru beth bynnag yym fydda i'n sôn chydig bach mwy am hynny nes ymlaen ond yr hyn sy'n sail i'r prosiect wnaethon ni wneud oedd O, dyma ni gyda llaw. Uh, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, um, dros ffordd yn fanna. Uh, ni di'r ddeddfwrfa, ni sy'n pasio'r deddfa, y llywodraeth sydd ar y cyfan yn ei cynnig nhw. Um, Dyna'n cenhadaeth ni, yn mission statements ni, fydd y rei mwyaf praff ohonoch chi'n sylwi bod ni 'di ychwanegu un swyddogaeth ers hynny, sef mae gynnon ni ŵan reolaeth dros rai o'n trethi ni yng Nghymru, ond dyna pwy 'da ni mewn difri. Ac mae gynnon ni gynllun ieithoedd swyddogol, cyn hynny mae gyn-, yn sail i hynny oedd y Ddeddf, felly mae'r cynllun yn un statudol. Oedd Rhodri Glyn Thomas yn sôn am hyn, mae 'di sôn, rhoi rhoi rywfaint o'r cyd-destun yn barod i mi Diolch byth, mewn ffordd dipyn mwy hwyodl nag y galla i ei wneud. Yym, felly dyma oedd yn cynllun neithiwr swyddogol cynta ni. Yym, mae'r ail un ar y ffordd yn o fuan gobeithio. Ac un o'r dyheadau wnaethon ni ddeud, wnaethon ni nodi ni hunan yn y cynllun gwreiddiol yma, oedd y bysa ni'n buddsoddi'n sylweddol mewn technoleg fel ffordd o draws newid y gwasanaethau dwyieithog a ddarperir wrth sicrhau gwerth am arian. Rwan, mi oedd 'na gymhelliant economaidd yn fan'na, mi oedden ni eisiau sicrhau gwerth am arian, oedden ni eisiau gwneud rhai pethau am lai o arian, oedd 'na bwysau ariannol arno ni, felly does dim pwynt um, gwadu nad oedd hynny'n rhan o'r peth. Ond oedden ni hefyd eisiau rhannu be oedden ni'n wneud efo gweddill defnyddwyr y Gymraeg ar-lein. Um, Mae'n bwysig nodi, mae'n bwysig i ieithoedd lleiafrifol, da chi'n gwybod hyn yn barod, gael gymaint o bresenoldeb digidol ac sy'n bosibl. Mae'n arwydd o pa mor iach ydy'r iaith leiafrifol, ydy pa mor faint o bresenoldeb digidol sydd gyda nhw ar y we. Felly, Yym, yn Gymraeg, mae gynnon ni wirwyr sillafu ar gael. Mae gynnon ni, mae'r rhyngwynebau ar gael yn Gymraeg. Um, mae gynnon ni eiriaduron, cronfeydd terminoleg, gwych. Mae'r mae, geiriaduron sydd ar gael ar-lein yn rhai Gwych, chwarae teg i'r geiriadur academig a di Brifysgol Cymru. Yym, maen nhw'n waith o swmp academaidd, ond ymarferol a defnyddiol hefyd. Yym, un arwydd arall mae pobl yn ddeud o lle da chi arni fel iaith leiafrifol ydi faint o erthyglau Wikipedia sydd gennoch chi yn eich iaith. Rwan, mae gen y Gymraeg ar hyn o bryd, rhywun yn gwybod? Faint Gareth? 91,000. Dyn ni'm yn bell o'r 100,000 nag oed, na, na, ni'm yn bell o'r 100,000 o erthyglau yn Gymraeg. A mae'n cael 2.7 miliwn o hits y mis, ac mae o'r safle, ti'n gwybod pa safle da ni, Gareth? O ran ieithoedd? Uh, Gareth, ti'n gwybod bod dim? 60 union. Rhwng Macedonian a Tamil. Um, hefyd, mae'n bwysig cael o ran i gynnal yr holl bresenoldeb yma. Mae yna isadeiledd wrth gwrs, mae gennym ni ganolfannau ymchwil mewn prifysgolion sydd yn helpu greu'r cymorthion yma, ynghyd ac wrth gwrs a chymuned o ddefnyddwyr sydd angen, sydd eisiau defnyddio'r hyn sydd ar gael. Nethon ni sylwi mae un peth oedd ar goll oedd y gallu ddefnyddio'r Gymraeg fel iaith o fewn Microsoft Office. Os ydych chi'n mynd i Word, ydych chi'n pwysio'r botwm cyfieithu, ffendio'r iaith oedd y Gymraeg ddim ar gael yna. Felly oeddwn i'n meddwl, wel, Sut oedd mynd o'i chwmpas i i sicrhau hyn? Felly, mewn difri, mi wnaethon ni ffonio Microsoft, neu ella e-bostio Microsoft, a gofyn fysa gen nhw ddiddordeb mewn cynnal y Gymraeg ar hwn. Ac mi oedden nhw'n yn dra awyddus. Um, mi oedd o'n golygu dipyn, dipyn o waith o ran yn hochr ni, oedden ni'n, be oedden olygu mewn difri oedd llwytho Miloedd o ddogfennau cyfatebol Cymraeg a Saesneg i'r peiriant. Yym, mi wnaethon ni roed yn dogfennau ni i gyd oedd wedi cael, cael eu cyfieithu ers blynyddoedd. Nath na sefydliadau eraill yn helpu ni um, i rannu i data nhw efo ni. Um, Mi oedd Rafael bore ma'n sôn am gwahanol fathau o systemau. Mae gynnoch chi system sydd yn seiliedig ar reolau gramadegol a system arall ystadegol. Wel, system cyfieithu peirianyddol ystadegol ydi yr un 'da ni wedi bod yn gweithio arni efo Microsoft. Yym, hynny yw, mae pawb yn gwybod ella bod yn fwy cyffredin ella ydi Google Translate. Felly pam wnaethon ni ddim jyst aros efo hwnnw? Wel, dwi'n gobeithio dangos y munud yr, y ffaith bod chi'n gallu defnyddio fo'n syth o fewn Word ac Outlook ac Excel i raddau llai, um, oedd yn neud o'n fwy atyniadol i ni fel ffordd fwy hygyrch o'i ddefnyddio fo. Felly, ar ôl cyflwyno'r dechnoleg yma, mae Microsoft efo'r holl gynhyrchion sydd gynnyn nhw ar gael yn gallu ei gyflwyno fo ar y wefan, Bing Translator. Os da chi'n craffu'n fanwl fach, fach, mae'n ofnadwy o fach yn fanna. Mae'n rhaid chi'n rhedeg fi, dwi'n meddwl, mae'n dweud in cooperation with the National Assembly for Wales. Pan mae'n adnabod y Gymraeg yn fanna, da ni'n cael cydnabyddiaeth yn fanna. Mae'n rhaid chi'n rhedeg fi fanna, neu da chi eisiau sefyll i fynd yn nes ato fo. Um, felly mae hwnna'n gweithio'n debyg iawn i wefan Google Translate. Da chi'n rhoi yr un iaith i mewn, da chi'n cael cyfeithiad ar yr ochr arall. Bing bar, oes gen rhywun y Bing bar? Fi'n gyfarwydd efo'r Bing bar. Mae'n gallu cyfieithu, mae yna fotwm cyfieithu yn efo. A dyma ni wefan y cynulliad yn Sbeineg. Just wrth glicio botwm y Bing Lens ar eich ffôn, lle da chi'n rhoi, gallu rhoi eich ffôn uwch ben darn o destun a mae'n rhoi y cyfieithiad i chi. Handi iawn pan da chi dramor eisiau deall bwydlen mewn iaith dramor. Um, Hefyd, mae o ar gael yn fwy penodol i ni yn Word. Felly, mae'r... mae'n dangos y fanna mewn difri sut mae'n gweithio. Um, ddylia fod ar gael pawb sydd efo Microsoft Office ebyn hyn, ddylia fod hwn ar gael yna. Um, o rwan, un defnydd arall, ddoi ddoi nôl at hwnna munud, ond un defnydd arall lle mae'r cyfieithu peirianyddol yn gallu helpu ydy yr cam nesaf ym mhroses datblygu technoleg iaith ydy llais i destun, sef technoleg adnabod adnabod uh, llais. Um, ar hyn o bryd mae Microsoft wedi gyflwyno fo, lle fedrwch chi siarad i fewn i Un cyfrifiadur a cael yr iaith arall yn fyw fel is-deitlau ar yr un pryd. Maen nhw wedi gyflwyno fo ar gyfer naw iaith ar hyn o bryd, felly fedrwch chi ddychmygu mae'r Gymraeg yn eitha isel ar y rhestr. Dwn i'm pryd fydden nhw'n dod rownd i gyflwyno fo i Gymraeg, dwi'n gobeithio. Mewn, mewn rhai blynyddoedd y bydd o, ond yn y cyfamser dim ond ar gyfer y naw o'r prif ieithoedd mae o ar gael. Ond Mae'r dechnoleg cyfieithu peirianyddol yn gallu ategu un peth arall da chi'n gallu defnyddio fo, sef mi fydda rhywun siarad dydwch mewn Saesneg, Almaeneg, Ffrangeg, y prif ieithoedd, a cael, mi fedrwch chi gael yr is-deitlau hynny yn Gymraeg. Felly, mae yna rhyw elfen o, um, o dechnoleg lle mae yna fodd defnyddio'r Gymraeg. Um, felly, yn ôl at Nôl at hwn. Yym, pan wnaethon ni gyflwyno fo i staff Comisiwn y Cynulliad, um, mi dda ni ddeithyn nhw, wel, mae hwn yn ffordd i chi siaradwyr di-Gymraeg o gael bras gyfieithiad. Felly, os da chi'n cael e-bost neu darn, darn o hebiaeth neu unrhyw beth, neges electronig, mi fydwch chi'n rhoi o drwy hwn er mwyn cael syniad o be maen nhw'r ber person yn drio ddeutha chi. Yn hytrach na bod o'n cael ei anfon yn ddi-ofyn at yr uned gyfieithu. Newch chi gyfieithu hwn i fi, please, dwi'n gwybod beth Felly, o leia maen nhw'n cael syniad o beidio i ddechrau, fel bod nhw'n gallu gwneud rhyw, cael rhyw fath o engagement efo'r darn o ohebiaeth yma. Um, wrth gwrs, efallai bod angen wedi cael, cael ei gyfieithu'n ffurfiol, um, neu efallai bod nhw'n gallu gwneud rhywbeth gweithredu arno fo'i hunan. Um, Mae hwnna wedyn, mae hefyd yn handi os ydych chi'n ddysgwr, neu ella fel chydig, ddim, ddim llawer iawn o hyder yn eich Cymraeg ysgrifenedig, um, i roi drafft cyntaf i chi mewn difri, da chi'n, er enghraifft, yn sgwennu Saes, drafftio'n Saesneg, wedyn angen gyfeithi fo, da chi'n gyfeithi yn Gymraeg, a wedyn twtio hwnnw wedyn. Dyna oedd un defnydd i'r dechnoleg, ond y defnydd arall sydd yn fwy perthnasol i, i mi fel rhywun sydd wedi bod yn gweithio i'r uned gyfieithu, ydy bod o'n gallu gweithio ar y cyd efo technoleg arall, sef technoleg cof cyfieithu. Rwan hein ydy'r holl meddalwedd ydy cof cyfieithu. Da chi'n brynu fo, da chi'n osod ar eich cyfrifiadur, a mae o'n cofio darnau, segmentau da chi 'di gyfieithu yn y gorffennol. Felly mi wnaethon nhw ddod a'i draws nhw eto, ma' rhoi nhw eto i chi. Wedyn, mae yna fodd gweithio'r ddau hefo'i gilydd, cyfieithu peirianyddol a cho-gyfieithu. Mae o jyst yn gweithio fel plug-in mewn difri yn y meddalwedd cof cyfieithu, fel bod yr cof yn siarad efo'r cyfieithu peirianyddol. Wedyn, sut mae hyn yn edrych mewn difri? Wna i jyst dangos yn fras i chi. Um, sori am yr, uh, y graffeg, ond Dyna chi'r iaith wreiddiol ar y chwith. Datganiad i'r wasg oedd hwn, a mae hwn wedi bod drwy gof cyfieithu yn unig. Felly, fel y gwelwch chi, mae wedi adnabod dau segment yn fanna, sef y dyddiad, a wedyn mae wedi adnabod un frawddeg oedd wedi cael ei chyfieithu o'r blaen, mae wedi hatgynhyrchu hi. Ydy, mae'r cyfieithydd wedyn yn llenwi'r bylchau, wrth gwrs. Ond o roi'r yr un ddogfen drwy gyfieith, gofgyfieithu a chyfieithu peirianyddol, mae o'n rhoi rhywbeth fel hyn i chi. Hynny yw, mae wedi poblogi bob un segment o'r darn i chi. Um, mae wedi cofio y ddau segment, mae hyn yn cael blaenoriaeth, segment oedd wedi bod yn y cof cyfeithi yn cael blaenoriaeth achos Bo hynny wedi bod drw'ch systemau chi wedi cael eu prawf allan, gobeithio, o'r blaen. Um, felly, mae hyn yn arwain mewn difri at dri mater i'r cyfieithydd neu gwasanaeth, unrhyw wasanaeth cyfieithu neu chwmni cyfieithu ei hystyried. Yr un cynta, effeithlonrwydd y gair yma 'da ni gyd yn hoffi, effeithlonrwydd. Wel, o ran yr ystyriaeth hon, does 'na ddim dwywaith bod cyfieithu peirianyddol a chof gyfieithu ar y pryd, yn ddelfrydol, yn cynyddu eich effeithlonrwydd chi fel cyfieithwyr. Oedd y profion wnaethon ni gynnal cyn gyflwyno fo yn dangos bod ni'n ugain y cant yn fwy effeithlon, ni'n cyfieithu ugain y cant fwy o eiriau mewn yr un amser. Heb os. Rwan, da ni'n mynd ymlaen i ansawdd. Um, hwn ydy'r mater mwyaf mewn difri, de, ydy, ydy be di ansawdd y gwaith. Na i ddangos rhyw gwbl o enghreifftiau munud i ni. Ond law yn llaw efo hynny wedyn, mae'r busnes yma o bod yn newid eich arferion gweithio chi fel cyfieithydd. So ni'n ôl i Fanna, wel, yn hytrach na bod chi'n gyfieithydd yn sgwennu ar lechen lân, os liciwch chi, be da chi'n wneud ydy golygu testun sydd wedi cael ei gynhyrchu gan beiriant. Felly, di rei pobl ddim yn licio gweithio fel hyn. Rei cyfieithwyr, mae'n well gyda nhw weithio efo'r llechen lân, ond yn y pen draw, da ni'n eitha derus o ran effeithlonrwydd, bod o'n gwneud chi'n fwy effeithlon. A wrth gwrs, mae'n helpu o ran amser teipio. Da chi'n mynd gorau teipio Hanner gymaint. Yym. Felly law yn llaw, nawr i'r ansawdd a'r arfer yn gweithio, maen nhw'n mynd law yn llaw efo'i gilydd mewn difri, os ydy'r ansawdd yn dda, na dych chi'm yn gorfod ôl-olygu y testun gymaint. Yym. Felly dyma ni, ddwy enghraifft, a ddangos yr enghraifft gyntaf. O Gymraeg i Saesneg mae hwn wedi mynd. Yym. Os welwch chi'r frawddeg Saesneg na. O, mae yna i, i fach, does, yn ytrach na Y fawr. Ond fel arall, mae bron iawn yn berffaith. Mae 90 y cant yn berffaith, ella. Mae yna ma ferf ar goll yn does wedyn, efo the three things below are... Sa clicio ar o fanna, are available to us. Ond, Os dach chi ddim digon sylgar fel cyfieithydd, dach chi'n colli un peth mawr yn y frawddeg yna, sef yn y frawddeg Gymraeg, mae'n frawddeg, mae yna neges nad oes lle nad yw'r tri pheth isod ar gael i ni, felly mae di, yn y Saesneg, di o heb negyddu'r frawddeg. Felly er bod fel arall mae o'n 90 y cant gywir, mae'r mae'r ystyr yn cael ei golli, felly mae eisiau chi fod yn yn ofalus iawn o ran eich sgiliau chi fel ôl, ôl olygydd y testun yma. Hon, ia, dydy'r frawddeg yma ddim cweit cystal um, o ran trefn y geiriau felly. Therefore I look at this now. Um, o, ia, hwnna mynd. Um, felly, da ni wedi dechrau sôn am um, dechrau Rhoi fath o restr o awgrymiadau i'r cyfieithwyr, yym, edrych allan amdanyn nhw, os liciwch chi. Trefn y geiriau, negyddu brawddegau, ni'n gweld yr cyf-, y peiriant yn cael trafferth efo'r ferf bod yn aml iawn. Yym, idiomau. Mae 'na rei idiomau'n cael eu cyfieithu'n dda, mae 'na rei idiomau'n cael eu cyfieithu'n llythrennol, sydd yn eitha' doniol, ond 'dach chi ddim eisiau cael eu cyhoeddi nhw fel 'na, na 'dach? Yym, enwau priod ydi'r un nesa'. Oeddwn i eisiau sicrhau ar y dechrau bod enwau'r aelodau'r Cynulliad o leia'n cael eu cyfieithu'n gywir, a 'dach chi 'di gweld hwn yn barod, felly oeddwn i eisiau gwneud siŵr nad oeddan ni, nad oedd Ken Skates yn dod allan fel Ken Esgidiau Sglefrio, sef Skating Shoes. Da ni isio Angela Burns, da ni'm isio'r Burns na cael ei gyfieithu. Peter Black, da ni'm isio Peter Du, Elfyn Llwyd a Mark Dee Hyd. Er ella bod o'n disgrifio'r ffordd mae'n ddi hyd yn mynd o un blaid i'r llall, ond na, ella ddylswn i ddim dweud beth yna. Um, a Theresa May, de, mae yna a ddau ystyr i'r gair May yn Saesneg. Theresa efallai. Um, Felly, achos y berthynas o gynnon ni efo Microsoft a sut dal gynnon ni, oeddwn ni'n gallu anfon rhain atyn nhw, ac oedden nhw'n gallu rhoi rhyw fixes bach arnyn nhw fel, fel o leia bod nhw ddim yn digwydd eto. Um, o, oh, yn ôl hwnna wedyn. Felly, fel mewn difri, oedden ni'n wedi cyflwyno'r peth ac erbyn hyn, ffordd na dan ni'n gweithio fel cyfieithwyr. Mae'r ddwy dechnoleg yma'n gweithio law yn llaw. Um, ag, a dyna fel da ni'n gweld, gweld pethau ar, ar hyn o bryd mewn difri, mae'n gwneud ni fwy effeithlon fel gwasanaeth. Um, ond yn, i gael symud at chydig bach o'r, or peryglon ac o'r, or enw drwg mae wedi gael, wel, Mae'n fater, dwi'n meddwl, o bod y dechnoleg yn y dwylo anghywir, yn dydi? Dyn ni'n gweld enghraifft fel hon. Warning race route. Please look left and right. Rhybudd, llwybr hiliol. Ond mae hwnna'n dweud racist route. Mae rha... Mae... Mae... Da chi'n gwybod, pobl sydd o Gymru yma, da chi'n gwybod bod yr enghreifftiau yma yn frith ar draws Gymru. A dyma mewn difri sy'n rhoi'r enw drwg i'r dechnoleg ydy'r cam ddefnydd ohono fo. Ond fel dwi'n dweud, mae'n fater o gael y technoleg yn y dwylo anghywir. Neu fysa chi byth yn rhoi'r cod niwclear i Donald Trump, na fysach? Na fysach, please. um, felly, Dwi'n meddwl o ran y dyfodol, da ni'n meddwl bod ni'n gweithredu'r dyfodol o ran gwasanaeth gyfieithu. Um, o ia, mae dysgu eisiau dangos hwn y fyd, os gael amser? Oes. Oes. Um, perchenog tu bwyta yn y gogledd, oedd wedi cael llon bol o'r gweld y cam gyfieithu, o'r cam ddefnydd yma, felly wedi rhoi o'n Gymraeg gyntaf, rhoi o drwy'r peiriant, er mwyn dangos Sut oedd y Saesneg yn edrych? Wel, fel hyn ydi o, dyma be mae o fel. Yeah, will not the owners is taking no responsibility over losing vehicle or property or no damage and made they here. Yeah. Dau funud bach o dwtio fo, mae gennych chi frawddeg sy'n gwneud synnwyr perffaith, perffaith. Ond fe mae o'r, fel na, na, di o ddim yn greu fawr o synnwyr o gwbl na di. Felly, dyma ni, cyfeithi yn yr unfed ganrif ar hugain. Dyma ni'r cof cyfeithi. Na fo'r cof mawr.

daith sydyn yn fan'na dwi'n meddwl, drwy y buddion a hefyd y y peryglon o ddefnyddio cof cyfieithu a cyfieithu peirianyddol, a falle ambell i i wers i ni ystyried at eto hefyd. A cyfle rwan i i chi yy holi cwestiwn, os o's ganddoch chi gwestiwn i Gruffydd yna rhowch 'ych llaw i fyny, gan y drefn arferol 'sach chi hefyd yn

Ac os 'dyn nhw'm yn siarad Cymraeg, ma' nhw'n gweld y... ma' nhw'n cael cyfieithiad Saesneg ar y pryd yn beirianyddol ar is-deitlau a ma'n deud pwy sy'n siarad. um, mae yna waith wedi bod yn cael ei wneud ynglyn â hynny, ynglyn â y ffordd mae'r er trafodion yn y Senedd yn cael eu cofnodi a'i darlledu Felly ar hyn o bryd, mi wyt ti'n gallu cael yr... Os rhywun yn siarad Cymraeg, mi wyt ti'n gallu cael y cyfieithu ar y pryd. Ond da ni'n gobeithio symud i rola lle mae'n chydig bach, wel, bendant yn fwy hygyrch o ran ei ddefnydd o. Ti'n sôn am ella rhywbeth sydd, dwi'n meddwl ella cam ymhellach na hynny eto, ond ia, yeah, ella, dio ddim yn amhosib o gwbl uh, gweld rhywbeth fel yna'n digwydd yn y dyfodol agos, yr o cyfuno'r holl dechnolegau mae efo'i gilydd, I defnyddio nhw'n iawn, ond ia, dwi'n meddwl bod o'n eitha posib, ia. Oce, diolch. Dwi, uh, dwi'n mynd i gymryd mantais ar yn sefyllfa fi fel cadeirydd fan hefyd i ofyn cwestiwn os gai. Um, ti, ti di sôn am gyfieithu peirianyddol a'r angen i sicrhau bod na olygydd neu golygu'n digwydd wedyn i hynny. A ma' raid fi fod yn ofalus sut dwi'n gofyn y cwestiwn am wn i efo cyfieithydd gwych iawn yn ista yn y gornel yn fan'na. Ond pa mor bell wt ti'n meddwl ydan ni o sefyllfa lle fydd technoleg falla yn gallu cyflawni yym mwyafrif helaeth cyfieithiadau yn y dyfodol neu wt ti'n meddwl Yn sicr, yn y, yn y tymor canol, o leiaf, fydd angen y, y golygu proffesiynol yna. Wel,
mae'n anodd gen i ddychmygu sefyllfa lle na fydd angen cyfieithydd proffesiynol i olygu gwaith. Hynny yw, dwi'n meddwl mae'n siŵr o wella, mae ansawdd y cyfieithu penodol yn siŵr o wella, ond hynny yw, hyd yn oed wedyn, mae yna naws mewn darn o, o, darn o destun sydd yn gwneud synnwyr gwahanol mewn un iaith, mae'r cyd-destun yn wahanol. Felly, dwi'n meddwl o'n bell iawn i ffwrdd. Yn yw, yr cam nesaf ydy be o ran y dechnoleg gyfeithi peirianyddol, ydy be maen nhw'n alw'n rwydweithiau niwral. A mae hwnna i raddau wedi dechrau cael ei gyflwyno yn barod. Yn, da chi'n sôn am system ystadegol, ond maen nhw'n rhoi rhyw haen arall o dechnoleg

Dwi'n meddwl fydd dal angen yym cyfieithu proffesiynol ar ar y gwaith. Ar bersonol i, ella mod i'n anghywir. Ni.
Grêt, diolch yn fawr. Cwestiwn yn fan 'co?

Ok. Cwestiwn am Uncle? Yym
Mae'r awgrymiadau yma dwi wedi dechrau sôn amdanyn nhw o ran beth i edrych allan amdanyn nhw wrth ôl olygu, dwi'n meddwl yn bendant yn, yn elfen y dylid ei hyfforddi i, i gyfieithwyr newydd. Um, Ella bod o werth gyflwyno fo nes ymlaen, ella bod ddylia cyfieithwyr newydd ella ddatblygu o'r llechen lan 'na ella. Yym, ond nid, dio ddim i fyny fi i ddeud sut mae uh, hyfforddi cyfieithwyr mewn difri, ond ella mae nes ymlaen yn y broses y dyli di gyflwyno fo, ond dwi'n meddwl bendant y dyli di gyflwyno fo, ac yn enwedig y defnydd o Ym gof cyfieithu, achos mae eisiau chydig bach o hyfforddiant ar ei ddefnydd o. Mae o'n... a mae pobl weithiau yn gyndyn iawn i roi'r amser i ddeall sut mae darn o feddalwedd yn gweithio, achos mae'n gallu bod yn eitha cymhleth. Ond o ran i... o ran os da chi'n gallu rhoid hyfforddiant yna iddyn nhw yn weddol gynnar, yna gorau oll dwi'n meddwl.
Iawn, diolch yn fawr. Dwi wedi cael arwydd cadarn iawn o'r cefn bod ein amser ni drosodd. Uh, diolch i chi am wrando, diolch am gymryd rhan. Uh, felly, os newch chi symud rwan i'r gweithdy nesa, da chi wedi cyfrestru amdano fo. Um, diolch yn fawr.